hazvina kungotanga pamuri tinotoona kuti kune atonzi mai kiboko zvekuti veruzhinji vanoziva kuti ndo baba venyu vanoita veza zvemisambo yemagitani vakazosiyirawo imi zvakatanga sei zvekuimba izvozvo ndagara ndiri munhu anofara kuimba eh, ndiri kubva ndiri kuchikoro ndisati ndatomboziva kuti ndichazoita zvemagitare izvi ndaingoimbawo zvemuschool kwaya tichienda kumakomiti tichienda kuprimary kusvika ndaenda kusecondary ndokuva zvasiri serious tere unenge wakuwandirwa nezvekuita asi ndingaku ndakatanga ndiri mwana mui ndikazosvika pakupindawo magare muzinawa ndichi ndakatanga ndichishanda nababa zvibhekingokanisa

Ndiko ndaifunga kuti ndiri kubatsira nekuti ivo munhu akaona kuti ndinenge ndofara zvekuimba izvi saka pavaita vaizoona nditi hauya ah, kubati nepavo ati nepavo zvekuti hapana pazvakava official kuti wamuchikwata chezina ndainonzi uya kugara pachienda pamaikufona be uchitai uchitai ndandisina pfungwa dzekuti ndichazonyora masongs asi zvandinotondera pane album rakarekodwa 2003 rinova ravakapedzisa kurekoda pane song inonzi tinozviri wako nani ndoya vakati vachinyora vakangoti tichimba tichimba vawazoti song iyi ndanyora kusvika chimbozama kuona kuti pane zvaungawedzerere ndofunga iyo waida kutoona kuti ndokakara kusvika pa ndoya ndoti ndakangowedzera wedzera wabva wazobvisa zvimwe wakawedzera zvimwe azvitova zvakuimba ngakuti ah, ndino
saka ipa mawedza makanoti wedzere kana tinozvireva kwamuri makuti iwe handiti hameno kana pane mawedza amunoti aya ndo andakawedzera kuti kamu kazonyatsokwenenzvirwa kusvika pakazozvikaunapane pavanoti mumhuri menyu makurwara achaperi eyoyo mamboona

ndingati yakatanga kuzonyatsozvimira 2012 ah, zvakaitika ndezvekuti semunhu anga amboshanda nababa pane vamwe vanhu vanga vakundiziva kuti uyu ndoezinawo saka taitika tasangana munzira zvekuti vondibvunza kuti ah, ko munoita sei hamusi kurekodha nokuti papa nenguva eh, pasina achabuda chii ndobva ndichingoti ano ah, eh, ndichataura namudhara chii zvinobuda saka pandaitaura nababa manje kuti ah, ndikusangana nevanhu vari kuchema chema kuti tinenge tiri kuvaregerera eh, ndakafunga kuti baba vachati kana kuti ngatipinde mustudio kana kuti vane mazuva ari kutarisira but wabva wati ah, kana vanhu uri kuvaregerera i think ichokwadi ndokuvaregerera ndokandati ah, chirudzi zvikanzi nenguva yatamboshanda tese wezvandinonzwa uchimboita uri wega chichi ufunza kuti iwe ndikutoregera vanhu nokuti hazvire kuti kana ini ndabatikana zinava yamira unofanira kupendera mberi

ndiri nguva iyoyo ndandisiri mumhari serious nezvekunyora mumhanzi ndandiri munhu iyoyo aingoti ndichateera baba asi zvazvinoita manje kana wamazvo zviri pane zvimwe zvinongouyawo ndopinda kumba ndine somwana masansandairiko andairecord yandaingotiwo ndiri ndega ndaingopota ndichiimba zvimwe zvepadiki saka ndandisingaakuti ndasinganyori asi zvadaro pavakazondiudza kuti iwe wakufanira kuita chimwe chinhu wakufanira kutungamira zinaa ndopandatanga kuita sirias zvimwe zvandaingofunga zvinhu zvandatanga ku Shumba dzinorma kuchinyatsogadzisa kuti zvibude ndopakazobuda masongakandiberekeri zvinhu zvanga ndakuchiuma asi nepaunyora mimhanzi kwangu handisi munhu anoroda ndikafuma ndichichindineti ndarota ndichiba zvakazvakada unogona kutondiudza kuti uri kunyeba kuti ndoziva kuti ndikarota ndichiimba mangwana acho ah, zvinenge zvabuda ndazvizigara

ndakauya ndopaka ndakatanga kukheta somuti nyorerwa nesambo yuamai chengetwa nesambo asi manje ndachibva ipapo ndakuchifunga kuti mwana ochengetwa nesambo zvaita sei kochitanga uchiumbiridzawo mashuro kuti amene ah, ndibaba namai vanenge varambana takufamba hondo so yatokwana takufitura paitawo

Now I find kumira. Saka nekudaro chekutanga ndaifanira kusinzira zina tiendere mberi semunhu anga atuma nababa chechipiri nekunzwa kuti baba vane trust mandiri uye kuti vanozobandikana kuvaregerezvakabva eh, zvandipa simba rekuti ndinofanira kunotaurira vanhu kunoudza vanhu kunotsiura vanhu kunodzidzisa vanhu saka ndingangoti zvese kusimudzira zinawa Uyewo ini ndanga nechido chekuti pane zvandofanira kuunza kunyika.
Takatarisa kukudzoka kwenyu kwamakaita mumusic industry pane vanhu vachiri kuti vachiri tori neconfusion yekuziva kuti ndimike moko here kana kuti ndipotifa moko here nekuti mazwi enyu ane paakanofanana so ndakada kungoti pamwe mumbotipawo kadimbu kekuimba kune kuti vanhu vagonoziva kuti aiwa avo ndiye poti pamoko naikumboko zvakasiyana rose nawo yakatanga namai ikazotera poti pamoko atinga saka ndotanga ufa zvakatangira here kana kuti
aiwa aisusu toda kunzwa aka kari emotional aka kari emotional kacho kanonyatsobata bata vanondorerwa nesambo

ndofunga yatanga kuzii ndozvaona kuti anezvamagari ndikutaisa pamberi apo kana akasauya kuzimawa anofanira kumboedza kumira nezvake tombomutsiira toona kuti zvinosvika papi ndofunza kuti pari zvino ndiye ndiye anogona kutevera
kuna napotifa junior here kumashure uko mumba uko kuti vanogona kuti a inini ndoda kutongoita samudhara wangu eh, vana vangu manje handiziva kuti chii eh, vakanyakurerekera kubhora ah, ndine mwana wekuti akabata bhora akana ini kutomutuya magari ndiye nditonyepa vachiri kurira vada kumboita zvinhu eh. kutamba naye izvo kuti inini ndine umwe munenge naitamba bhora asi panotarisa mwana anotaura kuti ah, anombosvika level achiti mudiki but anotaura kuti alevel ah, anombosvika saka i think zvichamwe kusaziva kune vatipasa ndaona kuti zvakamira sei kuti kana achaurira sei azvina pasati havana ati akuratidza zvekuita
vanotigamuchira in terms of support yavanokupa yekuti a ah, isu tinosapota poti pamoko semunhu atisarudza kuti apinde mune zvemagitare zvinoita zvemagitare vanhu vakawana muzvitara kuti a ah, ndezvechirombo vamwe vanoti haa ah, zvina basa ashaya zvinhu zvekuita asi mimi kunhu kwenyu kwamoko kana anozvigamuchira sei Ah, kwedu manje zvakasiyana vanhu vanonditsigira zvekuti ndinotoshamisika nekuti havasi baba chete havasi mai vangu chete havasi vanhu vari padhuze dzinza rese vanokufona kuti anzwa kuti mune shoko akati zvakamira sei vamwe vongoti ndanzwa paredhio zvakamira soso eh, toita sei zvezvekuti vanhu vari kuda kutsigira vari kusapota andinoshona kutarisa kwenyu kunana kunana nyanga pane vamwe vanoita zvekuti hatikuita mashows chichichi imi pane mashows era makamboti mamboitewo kana kwenyu kuye kwamunobva kunyanga kusatatarisa kunyanga
kunyanga ndoda kutenda kuti pari zvinhu izvi ndatibatei inyanga zvakati o nekuti uchitanga ndichitanga kunyanga mozo ndogara muharare kunyanga kunova kure ndosandati kwedu kure ndikafunga nyanga neruri kure saka makosi ekuti uri kutanga asi uda kuenda zva zvakaoma asi kuti ndine vanhu vakawanda vakanditsigira kuti ndikwanise kusvika ndina baba antony mandiwani vazhinji vanoziva vari kudelbon zimbabwe

vanhu vakawanda vari kuitsigira vana vekunyanga kupedza kuna bosi tanga blessing farao cloud gote gote limoni kanayanga ed kakofi nayo baba mandiwanza vati kuti vanoda kutsigira mutambo weimembe christmas kana muchikwanisa todzika tese
nyanga nyanga ndoyako

Ndimemba yeNational Arts Council of Zimbabwe.
Tinongoti imimi sekuuya kwamaita kuno kushoro tinongoda kungoti maybe musati maenda mashoko amungada kungopa kune vechidiki vachangotanga kuda kusimukira kuda kupinda mune zvemagitari munoziva vamwe vanenge vachitotya kuti ah, kuti ndiite munhu zvinoimba izvi ah, vari kutoshaya kuti votanga sei but ndeipa advice yamungagona kungovabatsira nayo

upenyu hauna kuzova nyore zvekuti unongotanga pfumba panapa mangwana takutokuziva kwese saka une zvakusangana zvakaoma asi munhu unofanira kushinga basa rese rinoda kushinga uye kana uchipinda madhari eh, ita nemoyo wese ita neshunhu dzako dzese usanyanya kutarisira kuwana sirek padhuze nekuti magitare mareneka system okuzwa painodira vacho vatochoma yes uzimusana wapa muno munhu anomutimbo ngatifambiso ndovataazvinakufamba saka ngatitarisire kushanda nesimba uye ngatisiyane nezvimwe zvinhu zvinogona kutikanganisa nekuti kana wakuita madareka une hameno zvazviri vanhu vane kakutarisira kuti rumwe munhu so zvekuti pane zvimwe zvinhu zvekuti tikaitana zvinotikanganisa basa redu eh, tine zvinhu zvakaita sekushandisa madrugs there eh, zvine kakutikanganisa kazvinoita eh, koita general run akatisava vanhu vanotaura uchingopinda magorosa mauyu mamuzivaira akadai anozidai anodai zvine kakuti kanasa kaga zvinoita nekuti vanhu vanogona kungotisaita kuti a ah, mopa anobva ndikati mufa munopa anobva vanogona kutongorega kusapotere kuti anobva eh, saka matove nehunhu uye masiyana zvinhu zvakakanasa zvakasima drugs

kubva 2012 kusvika muzuva ranhasi maalbums enyu akamira sei ndakaita maalbum matatu runyararo ndega zvangu ngaikwane changamira
tingada kungoti maybe musati manyanyo tisati tapedza zvedu chirongwa chedu izvozvi mungagona kungosiyira vanhu masocial media handles enyu vanoda kukubatai vanoda kuzokolaboreta vamwe nemi pamwe vamwe vanoda kuzopinda mumani vachida kudzidziswa pamwe kuita magitara vakaita sei navo vakasununguka kubata vanoda kudzidzira gitara kana kungobatsirana kana kungotaura nyaya dzimwe dzenguva eh,